Chibai vek u le. Tun tum chu Christmas hla lar em em. Tun hma tanga vaw in thlenga a tel lova Christmas kan hman thei lo. Feliz Navidad tih hla chungchang leh A phuahtu chanchin han tarlang an hmiang. A hmasain he Krismas hlahit em em Feliz Navidad tih hla phuahtu leh sa hmasa bertu chu Puerto Rican mitdel zai thiam leh hla phuah thiam ni bawk Jose Feliciano A ni. He hla hi kum sangkhat zakua samsarih a Los Angeles-a a awm laiin a chhungte New Year ka awm mek te, Krismas leh Kumthar hlim taka hmang tura duhsakna a hlanna tana a phuah a ni. Awle, a hun laia hla lar tak a phuah tuin a sak ngei mai. Tunah han ngaithla phawt eng aw. Uluk deuhin han ngaithla chin ve tehle.

Feliz Navidad la lo pian chhuah dan album pahnih a release hnuah Feliciano hi Latin America ah chuan a lar chho ta hle mai a, in tin ah a hla hi an play sup sup a ni ber mai. Tichuan Los Angeles ah a kal a, Hetah hian RCA Victor's producer lar tak mai Rick Zarratt-a nen inhmelhriat chhovin Feliciano album an record dun a. A hit hle mai a he album hi. Amah pawh a lar phah. hle bawk a ni. Kum sangkhat zakua samsarih khan Jose Feliciano chuan Christmas album a buatsaih leh a. A lo thawhpui ṭhin tawh tho Rich Zarracha nen an buaipui dun a. Heta recording an tih mek lai hian Rich Zeracha chuan he album-a telh tur Krismas hla thar phuah turin Jose Feliciano chu a hrilh a. Feliciano chuan a tirah chuan album-a telh tura hla han phuah nghal chuk chuk mai chu chawpchilh deuhah a ngai a. Amaherawhchu. Puerto Rico a a naupan lai hunte a rilruah a rawn lang thar leh a, a chhungte bula awm lova Los Angeles-a a awm avangin a khuate pawh hi a har hle bawk nen. Krismas leh Kum Thar duhsakna.

to prosper tihna a ni a, felicidad tih chu happiness tihna a ni. A tirah chuan Spanish tawng chauhin a phuah a, a hnuah I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart tih thu hi a phuah bel leh a. English radio leh television-ah an tihchhuah meuh chuan. A rin phak bakin mipuiin an duh a, a lar chho viau mai a. Krismas la lang ang bawkin khawvel zai thiam lar tak tak ten an sa ve ta sup sup a, khawvel pumah a lar ta a ni ber mai. Kum sangkhat zakua sawmriat leh pakhat nipui lai khan German disco group, Euro-Caribbean Dance Group an tih mai lar tak Boney M te chuan Christmas album an lo siam ve mek bawk a. He hla Feliz Navidad pawh hi sak tel ve an duh a. An han inbiak rem hnuah chuan an record ah an tel ve ta a, midang sak dan lo ang takin, Disco music tho thang tak nen thiam tak maiin an han sa a. Hemi kum vek, November ni sawm thum khan an release nghal a. Boney M ten Feliz Navidad hla an han sa zet chu music arrangement a fuh bawk a, mipui lawm a hlawh hle mai. Rei lo te chhungin khawvel a deng chhuak a ni ber mai. Hei hi keini Mizo leh khawvel mipui ten Feliz Navidad hla kan hriat larna ber pakhat a ni nghe nghe a. Tun hma atanga vawiin thlengin Krismas hla lar ber pawl zinga mi a ni zel a, a phuahtu sak ai mahin Bonim Christmas album a mi hi keini Mizo te phei chuan kan hre lar ber zawk. A hla thu hi a tawi hle a, kan sawi tawng khan Mizo tawng phei chuan hlim lehlawm taka Christmas Hmang tura thinlung leh tih tak zetin duhsakna ka hlan a che tih chauh mai hi a ni. Ole, Feliz Navidad tih hi kan sawi tawh ang khan Spanish rawng a ni a, hlim leh lawm takin Krismas leh kum thar chibai le tihna mai a ni a, hei hi Spanish rawng leh English rawngin. an ziak a, chu chu an sanun tluk tluk a ni ber mai. Navid tih thu hi Persian ho hming chanchin tha thlentu, bearer of good news, emaw, duhsakna sang ber, best wishes, tihna a ni bawk a,

Hi sawidawn khan a tawi hle mai a, chuti chung chuan vawiin thlengin Krismas la hit ber pawl zing ami a la ni chho zel a ni. Feliz Navidad hlaphuahtu leh sangha chabertu Puerto Rican zaithiam leh hlaphuah thiam ni bawk hi mitdel a ni a, Feliz Navidad chungchanga Billboard Magazine ten an interview ah a sawi dan chuan a tirah chuan a hlathu hi Spanish tawng vek a ni a, English radio leh TV a an tih chhuah duh loh a rin avangin I wanna wish you Merry Christmas tiin English hi a phuah belh leh ta. a rinphak bakin a lar ta a ni tiin a sawi a ni. He hla a music hi Rick Jarrett an a siam a, Nelson Sounds kan report danin November ni sawmhnih panga sanghnih sawm paruk ah ngawt pawh khan Feliz Navidad hla hi Kopi, Nuairiat leh Sangriat lai internet kaltlang a hralh a ni a. He hla phuahtu Jos Feliciano pawh hian original version hla hi kum sawmhnih chuang fe mai a sa tawh bawk. Billboard Hot Hundred zingah a chûng pha hial bawk a. Kan sawi tawng khan Krismas la dang ang bawkin khawvel zaithiam lar ten album-ah an tel a. A langsar zual deuhte chu.

Zai thiam leh hla phu a thiam de bawk. Jos Felicinia Hno hi September ni riat Sangkhat Zakua Sawmli panga khan Puerto Rico ah a pianga vanduaithlak tak maiin a pian tirh atang hian a mit a del nghal a. A mit delh chhan ber hi mit lam natna. Congenital glaucoma a ni a, Feliciano hi a naupan lai chuan mitdel re thei tak mai niin kum nga anin New York-ah a khawsa a. Mitdel si bulah a kal a, mitdel ziak leh chhiar a zir a, Perto Rican hnam rimawi kawr tawh an tih mai, music nalh Dangdai tak mai hi a pa unaupa atangin a zir a, hei hi khawvela an hriatna ber pakhat a ni. A naupan lai hian music hi a ngaina em em thin a. A pa unaupa ina kuarto an play lai te hian bur ruak lo khawngri in a lo zawm ve thin a ni. Nitin hian ama room ah darkar engemaw zat guitar perin hun a hmang a. Kum sangkhat zakua sawmnga kuma rock and roll music hla lar viau lai te pawh khan a ngaithla nasa hle a. New Yak, Greenwich Village ah tingtang perh dan danglam tak nen Music lama bul a tan chho a ni. Kum sawm pasarih a niin Detroit-a music contract a nei a, hei hi music lama contract a neih hmasak ber a ni. Tichuan kum sawm pasarih a niin kum sangkhat zakua samaruk pahnih khan music lama ei zawng turin hun pum,

Detroit, Michigan ah arts zirlai nula hmeltha leh fel tak Susan O'Millian nen an intawng a, kum sawm pakhat te meuh a ingaihzawn hnuah kum sangkhat zakua samriat pahnih khan. kum tluang a tam tiin an innei ta a ni. Fapa pahnih Jonathan leh Michael a nei a, tin fanu pakhat Melissa a nei bawk a. Feliciano hi a fapate pahnih nen ben dingin an zai thin bawk a, True Kids an e Blind Guy tiin an vuah a. Naupang pahnih leh mitdel pakhat tihna a ni deuh ber mai. Amah hi vocalist leh guitarist a ni a, Jonathan Drumset a vuah a, Michael an bass guitar a perh bawk a. Chhungkua music play hi nuam a ti thei hle thin a, chhungkua hlimthei tak mai an ni a, music an ngaih na tlang em em a, chhungkua awm tak an ni awm e. A hun tawp lam he khawvelah hian tu mai thihna kan pum pel thei lo va, khawvelin an theihhlh ngai tawh lo tur Feliciano pawh kha kum sanghnih sawm pali, April ni sawm pariat, Thursday, zing dar li leh minute sawm pathum khan amah chauha karah a khalh laiin, Vanduai thlak tak maiin electric ban a su hlauh mai a, a chet sualna hmunah hian car pawh a chhawn lovin ku um thluam sarih pariat mi niin a boral nghal a ni. Puerto Rico ram lal ber governor chuan ni thum lai ram pum huapin vuina programme a puang nghal a. Motor khalhtu driver tam tak ten motor headlight chhi in an sun bawk a. Ram pum in an sun a ni ber mai. Awle a chanchin hi sawi tur tam tak a awm a, music industry lamah a hlawhtlin na te leh Naupan laia a re theih dan te sawi tur tam tak a awm thei ang. Amaherawh chu a rei lutuk dawn a, tun atan chuan duh tawk phawt mai teh ang aw. Awle, Feliciano hlaphuah, Feliz Navidad, Boni em ten a an sak ngei mai kha a tawp khar nan.